muite tinokutendai and tinonamata kuti dai mwari vari kumusoro kudenga vakuansai maprayers enyu amuinawo ndinoziva umwe nomwe ane prayer yake yakasiyana asi kushingairira kwamuri kuita kunge muri kunamata muri pakungouya every day muno muamerica mune zvinhu zvakawanda zvinogona kutiita caraway kuti tiende tisiye service iyi asi vana vamwari ndoda kukutendai necommitment yenyu patiri kutanga tina mufundisi jonasi palaini ndokumbirawo munozotipawo opening prayer mufundisi jonasi muri pamute im not sure kuti muri kutinzwa here tinokumbirawo kuti mozotipawo opening prayer and ndinoda kuti vanhu nhasi tine maguest preacher edu too saka chava nenguva yakanaka don't go anyway i want to promise you don't even blink munomisa shoko rakakosha nhasi tine vaparidzi two all the way from zimbabwe zvinhu zvakatikoshera ende munoziva takasiyana time kusiyana kwatakaita time kunondikoshera kuti maefforts avanoita ese ende tinoziva nyika yedu yezimbabwe kuti zvinhu zvakaoma sei kuti uconnecte unge uchisheya shoko kwenguva yakareba kudai so tinoda kuvaremekedza zvakazara Mister Mufundisi Jonasi tinokumbirawo motiisirawo muparidzi wedu gesi prisha wedu wekutanga ndiminista elad cherai tese tinovaziva ndosaka ndataura kuti nhasi tine two vaparidzi vese vane shoko riri kupisa i can assure you even ndisati ndamborinzwa ndinozviziva kuti nhasi pachaita fire fire pano pastor jonasi tinokuremekedzai motipawo opening prayer thank you
tinotenda um, nenguva yakadai vanhu vamwari ichokwadi sekutaura kwaita mai jechete mai gosa vedu um, it's been a, an enduring time and an exciting time an adventurous time of revival namwari vachitaura nesu regai tinamate tirege kupedza nguva nekuti tatone nzara isu yekuda kunzwa shoko baba wedu wakarurama wakaita denga nepasi Tinokutendai Mwari nenguva yamanheru ano, mwenje wenyu warereka, mwoyo yedu yateramira kunzwa soko renyu. Zviri kure ngazviuye pedyo, zvakasungwa zvisunungurwe, zvakavanzika zvibude pachena. Mwari anotaura nemwoyo yavanhu, Mwari anotaura nemurangariro, anoziva chaizvoizvo zviri kutishungurudza, anoziva chaipo ipo patofanira kutsika munongedzeri wetsoka dzedu chitinongedzerai baba tinonamata kunyange nevanhu venyu ava vamatuma neshoko nhasi uh, elad chirai nezita rajesu baba wangu wekudenga muzodzei mukomborerei mufukei ndoziva makaisa chinoshamisa maari kare chamunoda kuti apakure kwatiri nhasi ndinonamatira chiropafadzwe zvino paanoshama muromo wake mwari let him be invisible and you become visible Let the words of his mouth and the meditation of his heart be made acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our redeemer. Tinokutendai Mwari mazvita nenguva yakadai tinoremekedza kufamba kwese kwepurogiramu nemuparidzi achapinda pechipiri tinonamata kuropafadzwa mbiri nhasi idzokere kwamuri muzita rakristu jesu muponesi wedu amen amen amen tinokutendai pastor jonasi nemunamato wakadziya such a home prayer hanzi matangiro akakosha matipinza pasevhisi yenyu takatodziya kudhara tatomirira shoko vana vamwari tiri kufamba nethimu inoti looking unto jesus musatarisa zvimwe don't get distracted kune zvinhu zvinoti distract handisi kuda kutipinda mushoko rapreacha wedu nhasi asi ndiri kungokupai kaintroduction kuti musatarisa tarisa kumasaids tarisai kumberi sadriver ari kudriver mota yake tarisai kuna jesu lets focus unto jesus man of god tinokurespectai tinokudai tinokufarirai kukusheedzai all the way from zimbabwe pane zvamunazvo zvakakosha zvatiri kunzi namwari mutipakurire itai sekutumwa kwamaitwa namwari as the spirit leads taurai zvese musatitya iyi yakanakira kuti izoom pane mafesi mashoma shoma isusu muri kutiona tichaedzawo kusmaila kuti mutaure shoko rese ramapiwa namwari it was an honor kumbovawo nemi mr minister iyi cherai saka ndinoziva zviri kubva mamuri ichokwadi kuti mwari kana vagadzira something we can't stop it takafunga kuti mr cherai maenda kuzimbabwe but mwari vari kuti no you have to preach this word preach it man of god

Tinotenda.
It's good to see you uh, mama. It's good to see you baba Jechete. Moyo wangu uri kunzwa kufara zvakanyanya.
Amen. Amen. Ta- Tata ni nguva yakareba tisina kuonana. Asi ndinoda kutenda Mwari. Regai ndi ndipinde mushoko raMwari. uh, tiregedze kuparadza nguva uh, let's just get straight into the word of god first of all i would like to start off by um, honoring god who has given me this opportunity ndinoda kutenda mwari vanopa mukana uno wekushumira evhangeri uh, inyasha dzamwari ukaona uchirangarirwa mwari vachikutiwo ah, o oh, o oh, apo chimbonoparidza apo inyasha dzamwari Ndoda kuvatenda nemukana wavandipa manera ano. Ndodawo zvekare kuremekedza uh, varanda vaMwari vari online. I want to honor um, Reverend Dr. Faith Nyagato uh, and also uh, Baba Nyagato. I see you, man of God. Uh, ndinofara uh, kukuonai vanhu vaMwari. Ndinokuremekedzai Reverend Jonasi, man of God. I, I appreciate you so much. ah, ndinokudai munhu wamwari mwari wekudenga wakuitirai zvakanaka ndinodawo zvekare kuremekedza everyone aripo who is online today i see a lot of people who are joining in nevamwe varipo mwari wekudenga akuitirei zvakanaka endiremekedzawo zvekare ah, munhu akandiaproacha aitaura neni all along kubva kumashure baba jazi i thank you so much munhu wamwari uh, for all your efforts that you were doing getting in touch with me muchigara muchindiudza zviri kuitika totenda mwari naizvozvo chiregai ndiregedze kupaa nguva let's get into the word of god if you have your bible i would like to, to open to our theme scripture hebrews chapter number 12 i would read uh, verse number 1 and verse number 2 it's a very common portion of scripture scripture yakajairika zvikuru um, asi ndinotenda kunazvo zvaanoda kutaura pakati pedu ndichaverenga new king james version rinoti iro where for seeing we also are a compassed about so great a cloud of witness let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us

of the throne of God. Handei zvekare kubhuku yaMateo, Mateo chapter number 14. Mateo chapter 14. Ndichaverenga kubva pavhesi ya 22 inhau yaka yakajairika asi ndichaiverenga nokukasika

of a truth thou art the son of god gatikotamusoso wedu ndinamati baba ndinokutendai panguva ino yemanheru ano ndinokutendai neshoko ramandipa kuti titaure kuvana venyu i thank you lord for the spirit that inspired in its writing iwo mweya umwe chete iwoyo mwari wakafemera pakunyorwa kwawo ndiwo umwe chete mwari ngaundifemere manheru ano pandichatsanangura shoko renyu ndinokutendai baba for your glory and for your honor in jesus name amen vaverengesa shoko ramwari kubhuku yahebrews chapter number 12 yandinodaira kuti ithimu yedu yeconference ino ndichaita sendino i will turn a blind eye on certain issues dziri ipapo um, unonzwa munyori webhuku yavahebheru anonyatsotanga nayo achiti takakombwa negore rezvapupu anoenda pamberi achida kutsanangura nyaya yake obva atanga kuti ngatibvisei izvo zvinotinamatira kana tichimhanya nhangemutange iri mberi kwedu now chapter iyoyi unofanira kunzwisisa kuti ichapter iri kuuya after hebrews chapter number 11 yemunyori achitaura pamusoro pevarume navakadzi vakaitirwa tsitsi namwari vakafamba nechinhu chinonzi kutenda nhau munyori anotanga kutiudza pamusoro penhoroondo yezvinotaurwa pamusoro pana naabrahama nanadhavhidhi vachitaurwa zvekuti wega unonyatsonzwa kuti heinoi varume vekutenda vari kutsanangurwa pano zvino apedza chapta iyoyo anotanga chapta ya12 achitaura kuti chitarai muone kukura kwakaita gore rezvapupu revarume vakafamba nekutenda zvakadai anobva atanga kuenikareja avo vatendi kuti chinzwai kaimimi ava zvavakafambawo nekutenda kana nemiwo futi munogona kuzviitawo pamuri kufamba apa chimekai shuwa kuti pamuchafamba apa munofanirwa ku, ku, ku, kuziva kuti pane zvinhu zvinoda kunamatira pamuri zvimwe zvacho zvinouya nenzira dzakasiyana siyana zvimwe zvacho munogona kuzvinzvenga zvimwe zvacho zvinongoerekana zvauya pamuri but kana zvauya ndoda kuti mumeke shuwa kuti mwari unokubatsirai kuti muzvibvise asi pamunofanira kuziva chinhu ichi kuti pamuri kuita zvese izvi muri panhange mutange now nhange mutange yacho iyi akatitsanangurira mubhuku rahebrews anoti we are on a race asi chaakatiudza haana kutiudza kuti tiri on a race yekuti e, race yacho iyi iri iri iresi iri against each other izvozvo haana kutaura akati umwe nemumwe ane nhange mutange yake ndokubva atipa fomula yacho ndokubva ati iwewe kana uri munhu ange mutange yako tarira pana jesu haikona kutarira umwe ari parutivi newe nokuti ari panhange mutangewo yake now anotsanangura achiti kana tadaro ta anobva atipa fomula yekuti iye wacho watiri kuti jesu uyu akatombofambawo nenhange mutangewo yakewo achimhanya anotitsanangurira obva atanga kutiudza kuti jesu uyu ari panhange mutangewo yake akanga aine puraisi yaakanga akatarisirwa yekugara kurudyi rwababa zvakataurwa kubhuku yamapisarema chapter 110 pavhesi ya1 munyori anotsanangura achiti jesu akakurumidza aka fokasa iye neprice yake ndokubva aregedza kutarisa zvimwe zvese zvokunyadziswa kwemuchinjikwa nerufu nechii ndokubva atarisa paprice yake saka ari kutienkareja isusu sevatendi kuti chinzwaika kana imimi mumhanyawo chinzwaimimi kuti kutenda kwenyu kuti ku kusimbiswe kwevarume vandaa ndichitaura nezvavo pachapter 11 hakuzi mamuri kugona kwenyu kana kuti kuita kwenyu kunotangwa najesu he is the author and is the perfecter and is the finisher of your faith now tiri ipapo pane background ipapo ndokubva ndaverengesa bhuku yekwamatthew chapter number 14 ndoda kuti munditerese maminutes mashoma ndichatsanangura shoko ramwari in a certain way that i know the lord is going to do you good now chapter 14 yamatthew inotangira jesu aita mukurumbira zvokuti wakasvika kuna herodhi wasvika ndokubva herodhi wabata john the baptist ndokubata johani mubhabhatidzi ndopaunonzwa nyaya ipapo yekuti mwanasikana wamai vaya ndokutamba ndokufurirwa naamai akati ndoda musoro wajohani kudii kudii ndo pane nyaya yacho ipapo now bhaibheri uchiriverenga unonzwa shoko ramwari chiti ndokubva jesu aenda eh, into the wilderness ndokubva vanhu vazhinji vamuteera ikoko vamuteera ndokubva vanhu vanetsekana nenzara jesu akabvunza vadzidzi akatovafidha neiko ndokutaurwa nyaya dzakawanda hee hapana chiripo ndokuzoti leta ndokuzowana kamukomana kanga kaine eh, lunch box yako ndokuita munana vanhu ndokudya vanhu vadya ipapo jesu achipedza kufidha vanhu ndokubva audza vadzidzi vake zvikanzi inini chipindai mubhoti muende on the other side inini ndichasara ndodismisa vanhu now vadzidzi nemhaka yekuti vanoda jesu vadzidzi nemhaka yekuti they are obedient to the words of jesus they got into the boat and they left jesu ndokusara ndokudismisa vanhu vanhu ndokubva vaenda bhaibheri ratibuditsira pachena rikatiti iye ndokubva aenda mugomo as was his custom to go and pray and when he went up into the mountain and he started praying apedza zvinonzi nebhaibheri akaburuka mugomo ndokusvika pashoo pa, pa ndokutsvaga bhoti ndokushaya nemhaka yekuti ndimwari haana limitation ndokuona kuti panapa chiregai nditeere vakomana ndokubva atanga kufamba pamusoro pemvura now watch this achifamba pamusoro pemvura bhaibheri rinoti kwakanga kuine mafungu airova boat to and from and the bible says it was now about the fourth watch now the fourth watch dzanga dziri nguva dze 3 a m sedzino dziri kuno kumusha kuno kuzimbabwe around 3 between 3 a m to 6 a m around that time now ukariverenga zvakanaka vadzidzi havana kutyiswa nemafungu verengai zvakanaka matthew chapter 14 havana kuvhundutswa nemafungu nokuti vamwe vavo pakati pavo vaiva so skillful in the issues dzine chekuita nekudhila nemvura nemabhoti nokuti vanapeter vairedza vasati vadanwa najesu now havana kuvhundutswa nepavanga vari kuti mafungo ari kurova bhoti nekudii nekuti pakati peusi hazvina kuvatyisa bhaibheri ratiudza kuti pavakazoona jesu aakufamba ari pamusoro pemvura nokuti kwavari chavanoziva chavanogona kudhila nacho ndechekuti vakaona mafunga achirova nemvura zvinhu zvavajaira vagara vachizviona pavaimboredza asi chavasina kujaira havana kujaira kuona vanhu vanofamba pamusoro pemvura izvozvo kwavari its not an, an ordinary thing ndo paunonzwa bhaibheri chiti vese vakabatwa nekutya vabatwa nekutya vakati igoritoto nyamba chiri kuvaita kuti vati igoritoto ndechemukurumbira wavanzwa waherodhi wanetsa uko ivo mupfungwa dzavo vakafunga kuti pamwe zvino herodhi unogona kunge wabata jesu wakamuuraya isu tisiko ikoko saka pfungwa dzavo dzadzaa dzekufunga kuti pamwe jesu watova chipoko jesu akati heyi vakomana mirai musatya ndini vachinzwa kuti ah zveshuwa ndiye jesu wena e voice ndiro tarinzwa ah ndiye jesu vachinzwa kudaro vose ndokubva vanzwa kuti ah vakomana kana jesu akuuya kwatiri zvino zvinhu zvedu zvanaka What am I saying this night? I'm saying we are in a certain pandemic that the world has never been. We are in a boat. tiri pabhoti rekuti tiri panguva yekurohwa mafungu to and from hatina mabudiro atinogona kuita mubhoti COVID-19 has made the world to be at a stand still. Everyone is in the boat. umwe neumwe haagoni kubuda nekuti hatisi kuziva kuti tikabuda imo munomu mwari unotiitira kupi tinofamba tino sei now ipapo jesu ndopaari kuuya achitaura kuti vakomana musatya ndini now watch this ndoda kuti muve ne this understanding before i go any further matthew ari kunyorera kune majews kana kuti majews ma, uh, ma, ma, ma akanga aripo panguva iyoyo because bhuku iri rakazonyorwa after jesu atomuka ato, ato, ato atoenda kudenga atovasiya ato kare chechi yaakutofamba ndo pakanyorwa bhuku iri saka ndoda kuti muone chinhu ichi nguva yakanyorwa namatthew bhuku iri matthew waiedza kungotsanangura kune chechi yakanga iripo yaifesa persecution ichiti kana maakuona kuti maakunzwa kuti zviri kuitika kwamuri zviri kukumanikidzai left right and center muri pakati ipapo pemafungu ndoda kuti muzive kuti kuna anonzi emanyuwel mwari unemi unogara aripo pamunofungira kuti haapo ipapo ndo paari chaipo chaipo regai ndiudze umwe munhu ari kanditerera manhera anhasi kuti whether you are in any situation whether you are your business your job yo kubasa kwako zvinhu zvaita at a stand still because of the covid-19 jesu ari kutipa ari kutipa assurance yekuti he is the emmanuel god who is with us in any situation whether takaomerwa whether taka zvese zviri right whether tiri mubhoti tiri twurufu takaungana imomo its a very small bot jesu ari kutibuditsira pachena kuti nyangwe mukaenda pakaita sei ipapo handi musatya ndinosvika ipapo now bhaibheri uchiriverenga unonzwa kune mumwe wemadisciples ari pakati pavo anonzi peter peter anokurumidzawo bati haiwa kana muri imi jesu command me that i may come let me show you something that maybe you had never seen before in the word of god watch this according to the book of matthew chapter number 4 vhesi ya4 unonzwa uchitanga naye pachapter 4 vhesi 1 unonzwa bhaibheri ichiti zvino jesu achipedza kubhabhatidzwa wakatungamirirwa namweya kuenda kuwilderness waenda kuwilderness ikoko kunotemtiwa he went to be tempted of the devil now the first temptation that jesus got the devil said unto jesus if thou art the son of god turn these stones into bread now watch this peter achitanga kubvunza jesu kuti itai kuti ndiuye peter anoti kuna jesu kana muri imi now inzwi rekuti kana muri imi rakataurwa napeter nokuti jesu pathe previous vhesi yacho anga abva kuvaudza kuti musatya ndini inzwi rakashandiswa ipapo rekuti it is i zvinoreva kuti i am i am zvichingoreva kuti it is the name of the lord uchinzwa paya kuna exodus zvinonzi nhai mwari namozisi ndichati ndatumwawo nani zvikanzi iwe unongoti the i am has sent me saka zvorora kuti jesu paari kuudza vadzidzi kuti ndini ari kutotaura kuti it is i the son of god now saka peter paakubvunzawo jesu kuti if it is you akuita semunhu apindwa futi mutsoka dzewakaipa akambouya kuna jesu akati kana uri mwanakomana wamwari ita chinja matombo aya aive chingwa peter akubvunza jesu achiti kana muri mwanakomana wamwari taurai kuti ini peter ndifambe pamusoro pemvura mvura iri liquid ngaichinje fomu yayo ndigone kutsikawo pamusoro payo semafambiro amuri kuitawo imimi ah, mheno kana pane umwe munhu ari kundibata ipapo peter ari kuti kuna jesu according to matthew chapter number four ari kuda kuti the same ukatarisa nyaya dzacho matthew chapter four nematthew chapter fourteen peter ari kutaura almost similar things to what the devil said to jesus in the wilderness now ari kuti "I- itai kana muri imi imi mwanakomana wa- chiitai kuti ndigonewo futi kufamba pamusoro pemvura sezvamuri kuita but chionai response yajesu kuna satani muna matthew chapter 4 neresponse yajesu kuna peter in matthew chapter 14 matthew chapter 4 jesu anobva apindura ipapo ipapo zvikanzi men shall not live by bread alone ah nhai jesu ko satani angoti chinjai matombo aite chingwa ko zvevanhu zvabva kupi kutanga kutaura satani angoti kana muri mwanakomana wamwari chinjai matombo aya ave chingwa haana kutaura kuti ngatichinjei matombo aya tizopa vanhu kuti vadye aa satani akangoti kana muri mwanakomana jesu ndokunoadresa kuri kubva motive yewakaipa nemhaka yekuti satani it, it, it was a temptation that had to do with why christ came watch this now which means kuti jesu ndokunonanga motive before yasatani ndokunoiti do akati men shall not live by bread alone chimbomira satani haikona kuda kundingwarira men shall not live by bread alone but by every word that proceeds watch this from the mouth of god zvoreva kuti jesu apa ari kukota deuteronomy chapter number 8 verse 37 if i'm not mistaken yezvakataurwa kare namwari vachitaura kuna israeri now according to matthew chapter 14 peter ataura almost similar words kuna jesu jesu inzwai mashoko ake haataura achiti iwe peter hei wena ndini mwanakomana wamwari ini usandiyedza aa jesu akangoti huya ah nhai jesu seiko makurumidza kubvumira peter kuti huya kuna satani makakurumidza kumuisa mabread why kuna peter mati huya nokuti peter is a man watch this peter is a man and chaari kuita jesu ari kubuditsa rinonzi the proceeding word rikuenda kuna peter rekuti come zvoreva kuti peter paachabuda mubhoti achitanga kufamba paari kutanga kufamba peter haazi kufamba pamusoro peunderstanding pe yake kana kuti yekungwara kwake now let's go to hebrews chapter number 11 12 verse number 2 inobva yati looking unto jesus the author and the perfecter of our faith zvoreva kuti what is then faith faith is the assurance the title deed of things hoped for the evidence of things that are not seen zvoreva kuti faith inotangira pashoko ramwari ichiperera pashoko ramwari hakuna chaunogona kuita chiri out of jurisdiction yeshoko ramwari kana waakutaura nezvekutenda

of those who are in Matthew chapter 6 verse 33 vanoita diligently seeking zvoreva kuti any seeking that is done outside of faith does not yield results saka jesu paari kuti kuna peter come ari kurelisa inonzi proceeding word kana kuti shoko ramwari raakuita kuti peter kutenda kwake kwakuchitangira ipapa pane inzwi ranzi come peter akuchifamba pamusoro penzwi rajesu rekuti kamu zvoreva kuti kutenda kwapeter kwabviswa pane zvinhu zvinooneka kwaiswa muna jesu zvoreva kuti peter paakufamba now ngatimhanyei nhange mutange iyi takatarira kuna jesu now chiri kunzi takatarira kuna jesu munyori ari kuda kutiedza kutitsanangura kuti kutenda kwedu ngakunge kuri pana jesu nokuti kana kutenda kwedu kuri pana jesu ishoko rake matendero atinoriita ndo rinotipa kuti tigone kufamba pamusoro pezvimwe zvinhu zvatisingagoni kufamba pamusoro pazvo o oh, ndine munhu wandiri kutaura naye here manhero ano I, I believe I, I've someone that I'm speaking to. In other words, then Jesus is saying to Peter, come that preceding word according to matthew chapter 4 jesu ari kuti munhu haangararami nechimba bedzi asi anorarama neshoko irori shoko iri ndo zvaakuita difference between his response to the devil and his response to peter now paakuresponda kuna peter ari kuedza kumutsanangurira peter kuti peter mafambiro auri kuita pamusoro apa pemacircumstances ari around you handi kugona kwako ladies and gentlemen i know we are in a difficult situation as in the world i know wherever you are you might be in a different state you might be in texas you might be somewhere different but this one thing i know and i know full well we are not in a season of goodness hatigoni kunyatsoti shuwa zvinhu zvedu zvese zviri kunyatsotifambira zvakanaka but jesu ari kuti kuti ugone kufamba pamusoro pezvinhu izvozvo ndine preceding word randiinaro randoda kukuudza rekuti come iroro ndoo richakuita kuti ugone kufamba pamusoro pezvinhu zvinonzi hei zvinhu zvakaoma there is a recession in the world they are, people are going under depression stress diseases all over everywhere now uchanzwisisa kuti peter paakabvisa uh, uh, uh, side yake kana kuti focus yake pana jesu ipapo ndo paakatangira kunyura watch this ari kufamba pamusoro pemvura nokuti ari kufamba akatarira kuna jesu paakatarira kuna jesu inzwi neshoko rabva kuna jesu ndoriri kumutsa kutenda maari riri kumupa kuti pari kunzi panonyudza vamwe iye anofamba pamusoro papo zvokuti vamwe vachishaya kuti ko vamwe nhai munozvigonawo sei muri kuzviitawo sei how are you doing it know that it is not my ability My ability will make me to sink because if I look at the things that are around me ndinonyura but ndikatarira kuna Jesu ndinogona kufamba pamusoro pezvinonyudza. Ipapo Mwari unoramba achindikomborera nemhuri yangu. Mwari unoramba achindichengeta nemhuri ya vamwe vagotya kuti nhai vamwe zvavari kurwara vachibatwa nayo covid kumabasa ko imi sei musiri kubatwa nayo ugomuti aiwa aiwa hakuzi kugona kwangu ini chete ndiri kufamba asi ndine wandakatarira looking unto jesus my focus is on jesus you hear now the word of god in the book of matthew unonzwa shoko ramwari rakuti peter paakatarisa mafungu when he looked at the boisterous winds this is where i have a problem with peter paanga ari mubot haana kutya paanga ari mubot haana kuvhunduka paanga ari mubhoti haana kudedera kuti vakomana vakomana ai mhepo iyi vakomana nokuti mhepo aijaira kana ari mubhoti kana wazobuda panze ndofunga handizive kuti reality then started to kick in kuti zveshuwaka pane vamwe vari kutofa nokuda kwechirwere ichi zveshuwaka vamwe some companies have, have been

peter anodaidzira achiti save me jesus paanodaro ladies and gentlemen vamwe zvavo vanotaura vachiti peter anga padhuze najesu zvekuti jesu aigona kutambanudza ruoko rwake kuti amubate ini ndinotenda kuti shoko ramwari parakati mwari achiti ruoko rwangu haruna kupfupikiswa kuti ruba nyange jesu aiva kure nemhaka yekuti peter akangodanidzira akati jesu ndinunureiwo achingo ruoko rwajesu handizive kuti rwakapinda sei pakati pemafungu rwakanonyurura pita ari ipapo ndokumuburisa mumvura ndo zvandinotenda nokuti mwari unoti ruoko rwangu haruna kupfupikiswa zvoreva kuti wherever in any situation that you are in in your life the lord is right there with you mwari unewe ipapo pauri no matter wherever you are if you cry out unto the lord the moment you cry out unto regedza kuita mutendi anoti kana wawana zvinokunamatira regedza kuita mutendi wekuti kana wawana zvinouya pauri kana wawana zvinokunamatira muupenyu hwako obva waona kuti vakomana vakomana handichagoni kuita zvimwe zvinhu the moment that you do that ipapo paunodaro ndoda kuti udeedzere kuti jesu jesu save me save me lord save me ukaona kuti waakutonyura save me lord ukaona kuti mapepa etsamba dzekubasa akutouya ekunzi no uh, they, we, are, we are laying off some workers uh, just be ready for something ipapo chitotanga kudeedzera kuti jesu save me the moment that you do so the bible says his hand is not short ruoko rwamwari haruna kupfupikiswa kuti rubate pamusoro peupenyu hwako what am i saying today what am i saying tonight as i conclude my message what am i saying the moment you look unto jesus paunotarira kuna jesu ipapo pawakatarira kuna jesu kutenda kwako kunotangwa kunogumiswa kunovandudzwa imo muna jesu the moment that you do that your life will never be the same again people are going to ask you how are you doing it uri kumbozvigona sei bhaibheri rinoti peter jesu achiisa ruoko rwake achimunyurura kubva mumvura bhaibheri rinoti vakadzokera kubhoti ndinotenda kuti jesu akanga asina kuzotakura peter vaakudzokera kubhoti ndokutenda kwangu ndinotenda kuti peter akazi ngaakufambawo pasaidi pajesu vaakudzokera vese kubhoti there are certain things that you could not conquer when you are alone but there are things that when jesus is around when you focus on jesus

when you are alone unonyura asi kana una jesu haiwazve kana unotofamba pamusoro pemvura you walk together back onto the boat the bible says when they got to the boat the wind stopped let me tell you ladies and gentlemen muimbi wekwedu akanyora akati matambudziko aya achapera ndichafara baba garai neni zvoreva kuti hakuna dambudziko rinogara nekusingaperi matambudziko ose anopera even covid yo ichapera eh, hakuna chese chinotangwa pano chinotopera china mavambo china magumo zvoreva kuti pese pavakazodzokera kubhoti vachinosvika kudai mafungu ndokuti wawawa ndokunyarara nevakasarawo mubhoti unonzwa shoko ramwari chiti vose vakati ah, indeed this is the son of god what am i saying

and you focus them on jesus now pamunhu pane anonzi mafive senses there's the sense of touch the sense of feeling the sense of smell the sense of uh, uh, uh, hearing and the sense of sight and now ukanzwa munyori achiti looking unto jesus ari kuti ngatibvise focus yedu pane zvimwe zvese zvinotibvisa ukatarisa the sense of sight is one of the most powerful senses of a human being now the sense of sight chayakanakira ndechekuti kazhinji kacho kana uine the sense of sight

but mwari ari kutarisa chii ari kuona chii muurwere hwako pamwe autokuona watova right paari kuti let the week say i am strong zvoreva kuti iwewo unofanira kuona zviri kuonekwa namwari mune zvaari kutaura zvoreva kuti kana wakatarira kuna mwari you begin to see these images of how, how god is seeing certain things when he is speaking over your life the moment that he says to you that my son all is well even when you look around you ugogona kuona kuti hakuna chinobudirira ndosaka uchiona kuti paya paya nezuva riya riya ahabhu anotaura ahabhu achiudzwa naelija ahabhu anonzi naelija elija achinamata ane his servant the bible says that anoti vachinamata anotarisa kekutanga anzi hakuna chiriko kechitwo hakuna chiriko kechithree hakuna chiriko panonzi kechiseven bhaibheri roti anodzoka muranda achiti ndaona kagore kanenge chanza cheruoko now according to the physical hakuna mvura iriko kune kagore kadiki diki but elijah anogona kunzwisisa kuti there is something in the spirit that is now there kwane mvura yakawanda yaakuda kunaya ah uchisunga ngoro dzako umhanye izvozvo mvura yakuda kutonaya zvoreva kuti even in the in, in this instance, when I'm saying, when God says to you that it shall be well with you, you might not see could it is well, you, you might see everything, every, every contrary nokuti ukanzwa bhaibheri richiti ngatimhanyei nhange mutange it means panotori nefight there is a contrary wind that is trying to put, pull you back ipapo ukangoona zvatodaro chete otobva waziva kuti if patova necontention yavapo against a, a certain wind that is coming from the opposite direction but ari kutiudza kuti the moment that we look to jesus mwari ukataura kuti pane zvaakuitika munyika yenyama even usina kuzviona munyama macho chingotenda ndo panobva kutenda ipapo ndo panozobva munyora akutaura kuti he then becomes the author and the finisher of our faith as i conclude tonight as I conclude in this place, I just want to encourage somebody. We are living in a time that is so difficult. We are living in a time where we have the pandemic. We are living in a time where the world is going. There are so many theories. Vamwe vakambotaura nyaya dzerapture kuti nyika yakuguma nevamwe vanotaura zvakawanda. Vandoda kuencourage umwe munhu kuti patinotarira kuna Jesu, when we look unto Jesus, he is the perfecter of our faith. When you look unto Jesus, there are certain things that are perfected. There are certain places that we could not walk on top of them. Unonzwa Paul achitaura na Timothy akura ari kutironga anotumira uh, Timothy imwe tsamba second Timothy if I'm not mistaken chapter 4 verse 7 anoti Timothy I have run my race I have, I have finished this race I have been faithful ndamhanya nhange mutangei zvoreva kuti pane pa, une, pane imwe satisfaction kana taakuzoverenga vhesi number two yaakunopera bhaibheri raakuti jesu he overlooked the shame of the cross there is a lot that he overlooked akangotarisa the glory which was set before him yekuti you were going to sit at the right hand of god ipapo the position of authority now what am i saying to someone

I thank you for your word because shoko renyu mwari rinoti the entrance of your word brings light i thank you for the light that is entered into our hearts tonight because of your word tinokutendai mwari kuti patinotarira kwamuri upenyu hwedu haurambi hwakadaro tinokukudzai mutsvene wakarurama mazviita matiratidza kuti peter paakadanidzira kwamuri akati ishe ndinunurei ipapo mwari makatambanudza ruoko rwenyu mukamunurura tine vari kunditeerera ndine vana vari kunditeerera izvozvi vari pakati pemasituations avasingazivi kuti how theyare going to come out of them according to their own mindsets vanogona kunge vakaplana kuti ndikadai ndikadai zvinogona kubuda asi mwari ndinokutendai nokuti tiratidzei kuti munogona kutambanudza ruoko rwenyu tikagonawo kufamba pamusoro penzwi renyu tika kutenda kwedu kukavandudzwa tikakurawo mukutenda ndinokutendai baba mazviita mwari manhera ano ndinokutendai nevaranda venyu vaitirei zvakanaka avo vanzwa shoko renyu Father, I give you all the glory. I give you all the praise. We thank you, Lord Jesus, for tonight. Let this word be a prophetic seed that has been planted in our hearts. Kuti Mwari patinosangana nezvino- zvinotiremera, zvinotiomera. Titi, ah, Mwari makatiudza pamusoro peizvi. Kana murimi, itai kuti tiuye. Tinokutendai Baba, mazvita, mbiri yose nerukudzo tinodzorera kwamuri, nokuti muri Mwari. Mazvita Baba muzita raJesu. Amen. ndinodzora nguva yese kwamuri mai jechete thank you so much
thank you thank you minsa cherai